Hemmäňize salam dostlar. Gowy ýagdaýlaryňyz, janyňyz sagmy? Biz bilen gyzykly YouTube kanalymyza hoş geldiňiz, sapa getirdiňiz dostlar. Eger araňyzda täze agza bolan bar bolsa,

Näme ýylda doguldy? Her ýyl. Mö diýip, Dani mö diýip ýazan oglanlar tanýarlar. Kommentlerde Dani mö. Karoçi bulaň ýyly gitdi indi biziň ýylymyz gelýä. Sen ýyly gaty kän bir gowy ýyl bolmady ýöne sygyr ýyly şular ýaly bir doýgun bir çaga ýaly mutly bagtly zat bolar has gowy bolsun. Bereketli bolsun. Hemmäňiziň sygyr ýylyňyz gutly bolsun oglanlar. Bu wideo nähili bolar? Karoç bu wideoda Size YouTube nädip açmaly? YouTube nädip pul gazanýar? Soradyňyz. Soraýaňyz. Şolar hakda aýdyp geçmekçi. Eger-de gyzyklanýanlaryňyz bar bolsa, wideony görmegi dowam ediň. Ýekeje minut, ýekeje minut.
Wideo görmäge dowam etmezden oglanlar. Häzir şu taýyny görüň, 2 minutdan soň pauza basyň. Näme üçin? Häzir düşündirerin. Birinjilik bilen wideony bi biziň bilen gyzykly YouTube kanala agza boluň we Jaňjagaz kolokolçygy açyň.
Kolokolçygy açyň, dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Youtube kanal açmak isleýänler oglanlar, Youtube kanal açmak isleýänler biziňki ýaly, meselem, näme, biz näme oýun oýnaýas, keýpini çykarýas, alyp wideony montaž edip, eýdip, beýdip Youtuba goýýas. Şo istoriýalary size düşündirjek. Nähili bolýar, näme bolýar? Elbetde, bir wideoda sygdyryp bolmaýar oglanlar. Pahyr jaş garaşypdy, brat diýjek bol, aýdan. Näme diýjek ol? Aý, aý. Laýk goýma ýadyna düşdü. Ha, şony aýdyp dur.
Kommentlerde beräk üçin laýk goýdum zat, dani içiň ysdyrma zat, arkaýyn oturyberdi hopukman. Şeýit diýip bir aýtmaly ýerim geçikdim kä zat. Yo, aýtdy, laýk goýuň, zat diýjek goýuň, seniň. Goýuň, goýuň olanlar, goýuň, laýk goýuň. Indi YouTube kanal açmak kimlere gerek? Nämä gerek?

Olar görkezip Ataýly bermedi. kesýär şeýdip. Ataýly kes kes Karoçi, kesmene.
bilýän internet ösmegi bilen köp adam YouTube kanal açýar. Öz meselem şahsy durmuşlaryny, öz halaýan wideolaryny YouTube ýükleýärler görmek üçin. Vlog şeklinde. Meselem biz.
Aslynda biz oýun oýnamagy gowy görýäs. Bilşiňiz ýaly şu ýerden belläp geçýäs, oýun kanalymyz bar. Play it safe. Play it safe YouTube kanaly. Agza boluň. Agza boluň. Şondan gelenlerem belläp geçiň. Men şu Şondan- taýdan geldim Awa, diýip. Şondan gelenlerem Geldim näme bar özüňi tanadyňda. Garaz şoňňary öz höwesiňiz bar bolsa şoňa görä özüňize ýutub kanal açyp bilýäňiz. Ýutub kanal näme üçin açmaly? Aýdyp beräm. Aga olar şu köp adam näme üçin açýa pul gazanmak üçin açýa. Elbetde pul gazanmak üçin näme üçin pulam gerek öz meselem eglenjäňem gerek. Eglenje keýp sapa. Keýp sapa kaýfyýam diýära. Ýöne oglanlar başda başda jebir çekmeden keýp çekip bolmaýada. Düşündiňizmi? Başda bir Nähiliräk diýsemkäm, Danyň bir kompýuteri bar. Hany kompýuteriň? Danyň kompýuteri oglanlar. Muňa gara, eýjeň bu ikinji tardan biriniň kellesi, ikinji taranda bir metr aşak ýatan adamyň üstüne kellesine zyňsaň, öldürýär-de bu kompýuter ara, bu kompýutermi o, nastolnyý kompýuter diýip pikir etdendir görenler. Bu nastolnyý däl oglanlar bu, laptop, laptop, gara, gara, gara, bu açylyşyna gara, iki el bilen açmak, görýärmiň? Original. Satlyk oglanlar satlyk aljaň bar bolsa auksyona çykarjak. Janly ýaýynda. Gördüňiz dämi? Şular ýalyk ýerden gelinýär oglanlar. Başy şular ýalyk ýerden geldi. Ondan soň meniň kompýuterim ony görmek isleýän bolsaňyz indiki wideo deýin.
Onuň üçin aýratyn wideo çekeris. Karoçe dostlar meniň aýtjak bolýan zadym başda Kaçsaňyz erbet bolup biler. Başda Näpirmen mikrofonyňyz bolman biler, o montažyňyz gowy bolman biler. Hem hem ma ters gidip biler. Näme gerek size video çekmek üçin? Bir san iPhone 12. Oýun etdiýen iPhone 12-den wagtladym. Reklam. Kes kes iPhone biziň zadymyz sponsorymyz da. Koroçe, bir san telefon. Ana iPhone 12 aýtmazymyz da, bir san Xiaomi-miz bar olanlar. Bir telefon gerek. Eger siz telefondan oýun oýnaýan bolsaňyz. Ondan daşary bir sanam kompýuter gerek olanlar. We Bilişiňiz ýa internetiňiz güýçli bolmaly. Internet Internetiňiz güýçli bolmaly. Nähili wideo çykarjak? Meselem, biziň PlaySafe YouTube kanalymyzda oýun bilen baglanyşykly, dogry däl? Oýun biz aslynda şu oýun bilen baglanyşykly we öz żyznymyzy düşürip başlan biz bilen gyzykly YouTube kanalymyz bar. Oýam vlog tarzynda. Vlog ýany. Vlog şeklinde ýetýär.
Size hödürläýär.
Näme bolýar? Başda Oýun oýnaýyňyz, dogry dämi? Muň üçin bir sany oýnuňyz bar, kartkaňyz bar, onyňyz bar, munyňyz bar, oýnaň, oýnuňyzy oýnadyňyz, zapisem etdiňiz. Nähili programma ol, bul, şol, ony başga bir wideoda düşündirip geçjek olarlar. Isleseňiz, montaž etdiňiz. Şu ýerden Instagramy belläp geçjek, aýratynam, meselem, açyp, şuň ýaly wideo çekmek isleýän bolsaňyz, şu ýerden Instagramdan sorap bilýäňiz. Aşakda. Şu ýerden Pixel-da. Bu taýdan Daýa nokat bir zat bir zat nokat bir zat şu ýazykdyrandyr da okap bilemen. Karoçe, oýnuňyz baý eliňizde, hemme adyňyz taýyn, taýyn bir wideoňyz barda oýnadyňyz, polny hemme ady etdiňiz, montažyňyzam belki bilýänler bardyr, bilmeýän adam ýok. Montaž etmänäm öwret diýseňiz olar onam çykaryp bileris. Eliňizde wideo bar, ýöne ýutub kanal ýok. Ýutub kanal nädip açmaly? Geldiň Play TV-de efir bar eken, oh! Agşam saat Türkmenistan sagat agşam saat sekizde dokuzda her hepdäniň altynjy güni efir bar gir girdiň o play it save moşny kanal ösüp başlady görip ýutublardanam geçip gitdi zat bat taýyny kesip oturma kesme bilýäler özi göripler öz Göripler dislike galyň diýdi. Da başlaýar. öz zatlaryna gidip dislike goýduryp gaýtýan eşşekler bar olar siziň zadyňyz gopandyr nemesizler sizler karoçe Geldiň Playsafe efirde dogry dämi? Agam nädip YouTube kanal açmaga elimde video bar zat bar diýip soradyň. Menem saňa jogap bermedim. Näme üçin ulumsy? Ýok ulumsy däl men. Instagramdan ýazdyň men saňa indi video çykarjak diýip aýtdym ana şo video şu. Hoş geldiň sapa getirdiň. Geç indi çaýyňy kofeňi al indi başlaý videomyz. YouTube kanal nädip açmaly? Geçelimi?

Nesip bolsa wideony görüň. Biz şu şular ýaly polny ekranda duran dur säz dordam. Äzi biz şeýt diýes gara. Şeýdip kiçil diýip çyk gitdiň we sag tarap ýa çep tarap. Haýsy tarapa geçirmek isleýäňiz balalar? Çep tarap, sag tarap, çep tarap, sag tarap. Saýlaň saýlaň we kelläňdäki ýere hop ana oturdyk gördüň näme? Seniň kelläňdäki ýere oturdyk. Nire oturdyk? Kelläňdäki. Indi ýüregiňem geçme wagtymyz geldi. Ýüregiňe geçeli ýüregiňe. Näme diýler? Ýüregiňe hançeri sok. Kanat diýe, gördäm, hançer gany bula diýe. Ýöne köp aşak sokma diýe, içinde men gadyryn diýe. Gördüňmi? Pis serdaryň gepidir oglanlar. Size däldir gyzlar aýtýandyr. Ýa kelebek no no no. No no no no no. Okey.
Hi. Okey. Okey.
Neme jan sen ýadyma düşdüň okey diýenleriň. Onda näme?
Başdaly.
Wideomyza geçeliň. Başdaly. Let's go. Dostlar onda näme YouTube kanal açmak isleýän bolsaňyz mana YouTube'a girdiňiz dogry dämi YouTube'da gör dursuňyz play it safe dip dur podpisatsa dip dur görýäňizmi podpisatsa ýokardan YT dip durundyr. Ondan soň podpisatsa bir gezek basdyňyz ýok zadyň ýok diýe akkaundyň ýok diýe gördüňiz dämi şonuň üçin bu taýyk gelýäňiz Nädip açmalyny öwredin. Başdan noldan nädip açmalyny öwredin. Şu taýdan gmail dip ýazýaňyz oglanlar. Gmail nokat com. Hop. Gördüňizde? Gmail. Şu taýk basdyňyz. Şu ýanky geçen ýere görkezýär da. Ýanky geçen ýerini görkezýär. Ýöne tapaz ýok. Aşakda sozdat account diýär. Hem ony o şekilde girip bileňiz hem gmailiň üstünden hem girip bileňiz. Sozdat account diýär. Dile sibe dip basýaňyz. Hop. Dile sibe.

Parol. Onam şu wagt özümiz ýazyp geçeris. Dale.
Nomer telefona ökman gerekdi, görýäňmi, geçip bolan ýokdur. Ökman gerekdi. Hum, bulurlap oturma. Gyzlar ýazyp bilersiňiz WhatsApp-dan. Haýsy? Sms gelýär-ä, doganlar. Telefon görkez. Telefon sms gelýän bolmaly. Ýigrimi sekiz. Ýigrimi sekiz, dogsan ýedi. Podtwerdät etdik.
Özlerine gerek-ä bize. Gerek-ä. Doglan günüň.
Ýazýas. Ýazdyk. Aha. Pol
ne ukazan, svoý wariant diýe. Waş pol diýe. Men erkek diýip goý. Erkek. Erkek. Goç, ýigit. Prem, näde prem şaýyz boldy. Murskoý. Drugoý diýip goý.
Drugoý.
Birde muňa ýüzlenjek wagty-da bu hem ne erkek, ne aýal.

Ýa diýdimi da, men-ä da diýip eşitdim. Da diýip gürrüňi bösüp gepleme diýerler. Sustanýet gerek ýer. Mana, açyldy. Açdyk.
Açyldy.
Indi bäri näme etýäňiz? YouTube-a gelýäňiz. Hop, açyldy gördüňiz-dä. Danijik. Ýaman zatlar görýär ekeni. Ve şu taýda siziň zadyňyz bardyr garaň. Siz ýokarda sag tarapda gördüňizdämi? Sozdat kanal diýe. Kanalyňyz ýok häli. Gördem? Dur häzir şu taýda play it safe diýip ýazaly. Play it safe çykdy. Ony podpisat edeli. Podpisin. Geldiňiz kolokolçigi açdyňyz. Jan janam atjaňyz. Girdiňiz video.
Biz bilen gyzykly. Oňadam gidip bileňiz. Ştaýk geleli biz bilen gyzykly podpisatsa kolokolçigi açdyk we soňky wideony goýduk meselem laýk laýk paýk goýduňyz ýöne bu zatlardan daşary näme etmeli indi size kanalda açmaly geldiňiz ýokarda sozdать kanal diýe gördüňizmi sozdать kanal basdyňyz

Tworçeskiý potensial. Uf. Gördüňizmi? Naçat. Oka oturmaň naçat bas. Gynal oturmaň. Karoç näme diýä?
Ay. Bolýa geç gitdi. Näme diýä? Bärde s waşym imenim s drugim nazwaniýem diýä. Näme etjäs?
Biziň öz adymyzy açýasmy ýa başga at? Meselem siziň öz adyňyz bar bolsa, wybrat edip başga at saýlap bilýäňiz. Ýok, adym ýok diýseňiz, göni näme, prýama siziň gmailiňiziň adyňyzy saýlaýar özi.

Tä adyny goýduk Danny Russian boy YouTube kanalynyň ady bolanlar. Agza bolmagy unutma diýildi. Nädä zagruzitde foto diýä. Zagruziti foto.
Ony özüňiz meselem kompýuteriňizden ýa telefonyňyzdan fotografiýa zat edip bilersiňiz. Suratlar nirde? Äý goýma ony.
Häzir moşny fotograf goýjak olar. Oglanlar geldiňiz suradyňyzy saýladyňyz. Hop. Suradyňyzy goýduk. Indi näme diýe? Raskažite auditor o swoýom kanale diýe. Raskažite au näme auditory swoýom kanale. Karoçe özüňiz hakda birde aýdyp geçiň diýe. Men selam. Salam dostlar D nokat A nokat nol dogsan ýedi gürleşeli. Mana, oglanlar. Ýazdyňyz özüňiz hakyňyzda bir zatlar. Näme diýe? Naprimer Ha moý saýt dä, saýtyň ýok. Saýtyň ýok.
Instagram dä.
Instagram goýup bileris.
D 097. Bärde biraz ýerimiz gysyk bolany üçin onuň bu pol şeýle otýar-da, men sygam ýok şondan. D nokat A nokat 097. Bärde goýan wagtyňyz hazir görkezjek nirde çykýanyny oglanlar. Ýekeje munt. Bärde karoçi lýuboý Facebookyňyz bar bolsa, Twitteriňiz bar bolsa, başga zatlaryňyzam bar bolsa, şulardan goşup ýazyp bilýäňiz. Biz hazir Daniniň nämes Instagramyny goýduk.

Näme goýaý içinde? Garaz- Upravlýat wideomy ýa-da nastroýit wid kanalymy? Ýok, nastroý, ilki bilen nastroý edäýeli. Nastroýit edeli. Kanalyňyz paka düzülmedi oglanlar. Prost açyldy. Nastroýka gireňiz oglanlar. Podrobnyýe diýýär. Bu ýerde düşündirýär oglanlar. Nähili edilýär meselem gara. Hop, şu taýy girip bileň, bu taýy girip bileň we iňlisçe ýöne, orsça zatlaram bardyr. Bärik geldiňiz oglanlar. Bärik geldiňiz. Meselem, şu aşakda Nastroýka kanala diýip dur. Nastroýka vid kanala, treýler dile, zriteli katori ýeşo ni podpisaliz na waş kanal diýip. Karoçe bärä kiçijik wideoňyz bolup biler. Nähili PUBG-de özüňiz tanatýan bir kiçijik wideoňyz bolup biler, bir iki minutlyk. Hawa, bir iki minutlyk aýdyňyz, zadyňyzy şu ýerde men şuňa şuňa gaýlyp görkezip goýup bilersiňiz. Tanyşlyk. Tanyşlyk size, sizi tanamaly, tanamak üçin kiçiräk wideo.
Soň rekmendasiýa wideo dla podpisçikow. Te gelenler nap aşakda näme diýip wideo sredi podpisçikow. Şo agzalaryňyz gelen wagtynda haýsy wideony çykarsyn öňüne. Ony goýup bilersiňiz. Wideoňyz paka ýok bolsa bärik geçjeňiz. Meselem näme goýulýa bu taýda profil fotografyňyz ba, profil suratyňyz ba, dogrudan çep tarapda görýändirsiňiz. We banner, oglanlar banner banner banner. Banner hökman suratda gerek zat. Sebäbi näme üçin? Youtube kanalyny açaňda meselem iň owudan bannerler şo taýda.
Näme diýjek bolup duraryn. Ara banner adam bannerler kanalda şo taýda. Karoçe aýtjak bolan tapalym görkezýär häzir garaň. Ana ana aýtdy ana.
Play safe geldiňiz.
Dogrydan. Play safe geldiňiz. Banner diýen zat ýokardaky zady. Gördüňizmi? Play safe diýip dur we ullakan bolup durandyr. Gördüňizmi? Ýöne telefondan olanlar. Telefondan gören wagtyňyzda hop görünýärmi? Tamam, suraty badyr oglanlar. Telefondan başgaça görünýär, planşetden başgaça görünýär, hemme zatdan başgaça görünýär. Şonuň üçin bärde zady görkezikli dur. Nastroýkalar nähili bolmaly?
2048 1152 piksel. Şoňa Şoraz bolmaly. berlerde bolmaly. We 6 megabaýtdan uly bolmaly däl oglanlar. 6 Suratyň. megabaýtdan- megabaýtdan uly bolmaly däl. Sample diýip ýazýaňyz oglanlar mana. Şu taýda meselem şular ýaly suratlar bar. Näme diýýär gara? Desktop min we telefon diýe. Şu taýda polny gör görünýär safe area diýip duran ýer bara. Şu taýda polny görünendir. Şu aşakda e, şu iki gapdaldaky ýer bolsa tabletlerde görünendir banneriňiz. Bu iki gapdaldaky ýerler bolsa desktop max diýe ullakan kompýuterlerde görünýär. Polny full banneriňiziň özi gara ýerler bilen bile telewizorda görünendir. Bular ýa zatlaram e, YouTube'dan e, Google'dan karoçe zaýdyp bilersiňiz, alyp bilersiňiz. We logotip kanala diýe. Logotipiňiz nirde bolýa? Sag aşakky gyrada bolýa olanlar logotip kanala. Naprimer, biziň kanalymyza gireň, girdiň. Meselem, bir wideony açdyň. Reklama ýok, men görmän ýatdan çykarmaň. 3 minut bolsa da 3 minut garaşyň, ondan soň wideony görmäge dowam ediň. Garaň. Mana. Biziň logotipimiz nämedi? Aşakda play it save tutup durandyr. Bassaň girip bolýar gördüňizmi? Hop. Bassaň aşakda. Düşündiňiz? Logotip şo zat. Kompýuterden basyp bolýar diňe. Ondan soň bulam näçe bolmaly? Bulam 150 santimetr, 150 e, piksel bolmaly. 150 santimetr. Ay indi kanaly kim açanlar indi az çok olsam bilendirsiniz olanlar. Ve PNG GIF. PNG GIF zat

Nähili, wide bolýa daýýan. Wide. Bir azosadan wide bolýa, an, asnana informasiýa, ýaňky ýerdäki zatlar, bäş sany zat goýup bolýandyr. Meselem, ýaňkyny goýduk, Danny, dogry dälmi? Dannyň zadyny goýduk. Zalyny diýen wagtynda ters düşünmäň. Kanalyna geldik. Instagram men.
Tak, tak, tak.
Dur, dur, dur, dur, dur. Ýalňyş basyldy. Glawny sende banneryň bolmanlygy üçin goýan ýokda. Ol instagram zat da ota çykar. Şu çykan ýok. Diňe opşyda çykýar kanalyňa. Tak dostlar banneri saýlaly onda zagruziýte geçdik. Tak bärden desktop. Dänejik. Dänejigi aldyk. Meselem nirni goýjak diýek hä. Şo diňe şo taýy görünýedi. Gördüňizmi? Özi. Meselem.

Ve şu taýda instagram bardyr. Instagramynyň üstüne basan wagtyňyzda premo Danyň instasyna gitýändir. Agza almany ýatdan çykarmaň ýedi müň ýedi ýüz dogsan ýedi bolupdyr tüfelem göz degmesin. Şuň üstüne basan wagtyňyzda instagrama gir diýip çykarýa. Polny zatlaryňyzy goýduňyz. Dogry däm. Osnovnaý informasiýaňyzam ýazdyňyz. Nomeryňyzy ýazmak gerek ýotaýk. Jaň ederler ýazsaňyz. Nomeriňizi ýazmaga gerek ýok. Indi näme etmeli olanlar? Indi monetizasiýa. Monetizasiýa etjek bolsaň wam nedostupny diýer. Sebäbi näme üçin seň hiç hili wideoň ýok, zadyň ýok, hiç saýt bileň ýok. Wam nedostupny monetizasiýa partnerska programma tüzüm şüdüm bu paka gerek däl olanlar. Glawnoý sahypasyna geldik olanlar hiç zadyňyz ýok de. Wideony nädip ýüklemeli olanlar? Wideony nädip ýükme ýokarda sag tarapda bardyr görüňiz sozdate de sozdate. Dobawit wideo de.

Bärä näme goýjak goýmak isleýäňiz däni görüp bilersiňiz. Dur dostlar ýöne beýdip ýazaýmaň siz beýdip ýazsaňyz birden ýutubda türkmen biri bar bolsa göni blok edersiňiz.
Ana şeýdip goýduňyz oglanlar. Dani söwda merkezde başyna geýdi. Tak muny aşak düşüreli. Görmekle gaty kän zat gaçyrar. Aha, oka. Wideo ogurlykdyr. Asyl wideo görmek isleseňiz, men ýalaklardan dälde biz bilen gyzykly YouTube kanalyndan görüp bilersiňiz dost janlar. Aha, indi znaçok saýlamaly onlary, znaçok, znaçok. Znaçoga geldiňiz. Näme diýe, ştob da beret etiş znaçok, potwerdit nomer telefona diýe. Ýene zon bolup sorýada. Nomeriňi potwerdit et diýe.

Indi boldy. Indi açyldy.
Subnail.
Mana şo znaçok kiçijik suraty olanlar dynç alyş güni diýe. Gördüňiz dämi? Polny period ogurlyk boldy da bu. Birem awtorski prawa satdy. Pleýlist olanlar. Pleýliste geldiňiz, pleýlistiňiz ýok bolsa Sajdat Preýlist diýiňiz. Näme goýjak? Ogurlyk. Ogurlyk. Wideolarymlar. Danny. Awtor. Hemme kime açyk bolsun. Hawa, hemme kime açyk bolsun. Boldy. Playlist bardyr, playlist dam goýup bileňiz. PUBG Mobile oýny bolsa Rush gülküli play e, playlistlaň ady-da Rush oýunlar, gülküli streamler, Custom room lobbyler. Başka näme aklyňyza gelen zady goýup goýup şu hemmesini öz hatar mahatara goýaňyz ondan soň siziň agzalaňyz gelen wagtynda kellesi garjaşmaz ýaly da olar. Hop, okey. Näme diýýär? Wideo dile diteý, wideo ne dile diteý diýýär. No, bärler gerek gel. Wozrastnoý ograniçeniýa gerek gel. Drugiý parametry. Wideo sürüp bir reklama barmy diýýär. Ýok, reklama ýok. Şu taýdam näme? Tegi. Teg nämä gerek? Ol sizi tapmak üçin gerek. Meselem, dani. Goýduň, enter basdyňyz. Pis, dani. Enter. Danny ogry. Janym meniň saňa gurban Danny. Her hil zat ýazýan oglanlar ştaýk düşündiňizmi karoçe we şu ýutubda şol şekilde agtaran wagtyňyzda gözlän wagtyňyzda oglanlar şo Dannynyň wideosy çykýar ol düşündiňizmi? Şo her hil ýazyň. Her hili ýazyň. Garşyňyzdaky. Aýda şulary. Näsi näsi şulary? Ogry dani dani ogry.
Pozjak gel. Pozow. Karoç aşakda dilini saýlaň diýe. Wybrat ýazyk diýe. Angliski. Men angliski saýlardym, ýöne ruski bolan üçin, e, türkmenski bolan üçin. Türkmenskini saýladyňyz.
Subtitrem ýükläp bilersiňiz gerek bolsa. Başga?

Boldy. Dopolnitelno. Dalýa diýýär.
Oňa dalýa basýan dopolnitelno açýar. Ýokardan hem geçip bileň aşakdan hem geçip bileň tapawudy ýok. Paka wideoňyz başga wideolaryňyz bolmanlygy sebäpli bolýar bu zatlary goýup bilmeýäňiz. Düşündiňizmi? Iň soňunda meselem wideo goýulýar a şony goýup bolanok. Mana meselem garaň görkezjek nähili meselem. Dabawit diýek, konecnýu wstawku diýek wstawku. Şu taýda. Haýsy? Şu taýda togalak bolup duran zat kanalyňyzyň logosydyr oglanlar we dört burçluk bolup duran zat bolsa indiki wideoňyz. Bu iki sanynam goýup boldy, üç sanynam goýup boldy, her hili goýup bolýar düşündiňizmi? Aşagyňda itam ýazypdyr, bir wideo, bir knopka podpisasiýa diýe. Biz näki haýsyny saýlaly? Biz düşüni şuny saýlabereýin, hemme kişi Şunymy? owadan bolar. Bir wideo, bir pleýlist, birem knopka diýe. Näme pleýlistiň Adyny tak üýtgedeli dany ogurlyk wideolar dany dik goýaly dogrydan ikinji wideoňyz ýok bärden bolsa siziň kanalyňyz adyr düşündiňiz iň soňunda we wideoň iň soňuna dogry özüňiz dogrylaýaňyz muny oglanlar şony iň soňuna wideony oňarmalyda şoňa görä düşündiňiz haýsy sekuntda bolsa

Dabaýyt siziň wideolaryňyz zatlaryňyz bolmanlygy sebäpli olanlar muny goýup bilmeýäňiz. Ýöne wideoňyz bar bolsa meselem. Ştaýdan kanal diýe bir kanal goýaly play it safe mana. Şo kanala gidip agza boluň oglanlar. Agza boluň aşagyndan goýýas play it safe düşündiňiz ýokarda näme çykdy gördüňizmi play it safe diýip çykdy şony basan wagtyňyzda agza boluň diýip çykarýar soň on bäşinji sekundyna basýaň podskazka näme goýjak playlist goýaly Ogurlyk videolar diýe. Awtor dany diýe. Hemme şutka dur olanlar ýene. Otuzynjy sekunda geldiňiz. Podskazka. Näme oýaly kanal. Biz bilen gyzykly. Biz çykdy. Hop. Bäri näme diýip ýazýaňyz.
Krasawçyklar. Sag boluň.
Biz bilen gyzykly. Düşündiňiz? Ondan soň. Mundan bäş sany goýup bolýar ýalňyşmasam oglanlar. Başga wideo. Wideomyz bolmany üçin öň şu wagt goýup bolanok. Öz wideoňyzdanam saýlap bolýar. Şutaýda wideolaryňyz çykýandyr. Ýok, başga wideolardan goýjak bolsaňyz. Gyzykly. Biz bilen gyzykly. Originaly goýaýly.
Ogurlyk wideonyň originaly. Boldy, sahranit.

Otkryty dostup, hemme kim görüp bilýär. Basdyňyz Provesti premýeru seiças diýip. Premýera bolan wagtynda şo wideoňyz näçe minutlyk bolsa, şo premýoý efir ýaly gidip durýar, siz çatda adamlar bilen ýazyşyp bilýäňiz. Düşündiňiz? Zaplonirowany publikasiýa. Bu näme oglanlar? Hany şuny paýlaşaly. Belli bir wagt saýlaýaňyz, özi şo wagt paýlaşylýar oglanlar. Obed on ikä paýlaşaýlymy? Hä? Obed on ikimi ýa on sekiz nol nole paýlaşybereli? Ýa on sekiz nol nol gündizem paýlaş. Bolly, başga zat ýok, oglanlar. Soňunda näme etýäs?
Zaplanirowt publikasiýa. Aha.
Ýadyňyzdan çykarmaň, aşakda näme diýýär? Obrabotka wersiýi ST kaçestvo zawirşena diýýär, idýot obrabotka wersiýi HD kaçestvo diýýär. Şu zadyňyz gutaran wagtynda HD kaçestwoda wideoňyz görüp bilýärler, oglanlar. Zaplanirowt publikasiýa diýýär. Hop. Göreli. Şuň üstüne ana şu taýdan naprimýer kontent diýip aşakda sag tarapda göreňizmi? Bar da. A çykypdyr.
Ondan soň bu taýa geldiňiz swedeniýany üýtgedip bolýar analitikany görüp bolýar. Şu taýa girdiňiz meselem. Hop. Hop. HD kaçtosy bar diýe. Eýýäm bolupdyr. Wideonyzy görmek isleseňiz basýaňyz. Gördüňiz? HD kaçtosaňyz bardyr. Birinji wideomyzy paýlaşan bolsaňyz gelip biz bilen gyzykly kanalynda aýdyň oglanlar kommentlerde belläp geçiň agam şu kanaly açdym şu kanal maňa goldaw berdi atyň hemmäňize gidip podpisas etjek hä şu täze kanal açanlar hemmäňize podpisas etjek komment ýazjak aşagynda Üstünlik inim Üstünlik hemraň bolsun Dani ogurlyk dostuň bolmasyn. Wideoňyzy paýlaşdyňyz ondan soň näme edip bolýalylar translýasiýa premoý efir o zatlary indiki wideolarda gdüşinirip geçeris oglanlar diňe şu zady aýdyp geçmekçi şu taýda kommentariýalar bardyr kimler kommentariýa momentariýa ýazan bolsa şu taýda görüp bolýa bu bärde bolsa hapa gepler mapa gepler durýa Aşakda Fonetika diýýär, Fonetika. Fonetika basan wagtyňyzda oglanlar Ýutubda öz aýdymlary bardyr. Milliard sany aýdymlary bardyr. Şo haýsyny isleseňiz şolary ulanyp bilýäňiz. Tapmyşdaý birine geldiňiz. Wideoňyzyň içinde bir ýerde ulanyp bilýäňiz. Düşündiňizmi? Gaýgyly ýatypsyňyz meselem.
Ay karoç var ha. Aýdym goýup bileňiz olarlar.
Bärde aýdym goýup bolýar nastoraka kanala bärde ýaňy düşündirip geçdik. Başga näme düşürip düşündirip geçmedik oglanlar kommentlerde belläp geçiň. Başgada näme bilesiňiz gelýän bolsa şony ýazyň kommentariýada esasara Birje sekundyňyzam ýitirmäň, açjak bolsaňyz öwreniňde öz öz kanalyňyzy açyň. Belki geljekde sizem ýutuber bolarsyňyz. O zat şa semem öz zähmetiňize bagly. Translasiýa Translasiýa mranslasiýa oglanlar efir mefir açjak bolsaňyzlar indiki wideolarda kommentlarda belläp geçiň onam görkezeris bir on on bäş minut ýigrimi minutlyk wideony gördüňiz bar zady düşündirdik hemma zady noldan görkezdik we birinji kanalyňyzy açdyňyz hemmäňize udaçi oglanlar Biz üstünlik şansyňyz bolsun. Biz kim? Biz men Döwlet. Men Serdar.
Biz bilen YouTube kanalymyza agza boluň. Laýk basyň. Agza bolmadyklar sizlere aýdylýar. Agza bolmadyklar näçe 60 prosent 40 prosentiňiz. 40 prosentiňiz agza bolman görýäňiz. Görýäňiz agza bolmadyk barsam şu taýda. We 78 prosentiňiz kolokolçygy basypsyňyz. Jaňjagyzy açypsyňyz karoçe. Başga başgalaryňyz açmapsyňyzlar olanlar açyň. Dostlaryňyz bilen paýlaşyň oglanlar.

Olam bize ullakan kömegiňiz. Ba daşydanam ýene kömek etjek diýseňiz. Pul ugradyp bilersiňiz diýen bu bärde bankiski danylar goýdum.
Ýok daşyndan kömek etjek diýseňiz şu biziň wideolarymyzy dostuňyza ugradyň görsünler halasalar laýk goýsunlar halamasalar ýazsynlar seň şul ýeriňi halamok diýip ýazsynlar. Ikinjidenem ýutubda playitsafe ýutub kanalymyzda sponsirit knopkasyam açykdyr bilýänsiňiz goldaw bermek isleýänler o taýdanam aýratyn goldaw berip bilersiňiz.